موسمي حالتون ۽ وڌندڙ گدلاڻ کي نظر ۾ رکندي وارن ۽ مٿي جي سار سنڀال کي ترجيح ڏيڻ ضروري هوندي آهي. قديم زماني کان وارن ۾ تيل هڻڻ وارن جي واڌ ويجهه ۽ نقصان کان بچائڻ لاء اثرائتو سمجهيو ويندو آهي پر وارن ۾ گهڻو ۽ وري وري تيل هڻڻ به ٺيڪ ناهي هوندو. اوهان کي تيل بابت توازن ڄاڻڻ لاء سمجهڻو پوندو ته وارن ۾ ڪيترا ڀيرا تيل هڻڻ جي ضرورت آهي ۽ ڪنهن به امڪاني ناڪاري اثرن کان بچڻ سان گڏوگڏ مڪمل فائدا حاصل ڪرڻ لاء ڄاڻ هجڻ ضروري آهي. پنهنجي وارن کي گهڻو تيل هڻڻ سان مٿي ۽ وارن جي صحت توڻي ظاهري شڪل ۾ خرابيون ظاهر ٿي سگهن ٿيون. وقت گذرڻ سان گڏوگڏ کوپڙي ۽ وارن ۾ تيل گڏ ٿيڻ سان اوهان جا وار سڻڀا ۽ وزني ٿي سگهن ٿا. وار کوپڙي تي مسامن کي بند ڪري سگهن ٿا جنهن جي نتيجي ۾ موهيڙن جو خطرو هوندو آهي. ڪجهه ماڻهو وار اڻڀا ۽ مٿي ۾ خشڪي ٿي پوندي آهي. ان کان سواء وري وري تيل هڻڻ وارن مان قدرتي تيل جي پيداوار کي گهٽ ڪرڻ جو سبب بڻجي ٿو. ڪري سگهي ٿو جيڪو اوهان جي وارن کي اڃا وڌيڪ خشڪ ڪري سگهي ٿو. اوهان جي وارن ۾ تيل هڻڻ جي فريڪوئنسي مختلف عملن جي بنياد تي مختلف ٿي سگهي ٿي. ان لاء اوهان جي وارن جا قسم ۽ کوپڙيء جي صحت ۽ ذاتي ترجيحون ڏسڻيون پونديون آهن. کوڙ ماهر هفتي ۾ هڪ کان ٻه ڀيرا پنهنجي وارن ۾ تيل هڻڻ جي صلاح ڏيندا آهن. خشڪ وار يا خشڪ کوپڙيء وارن ماڻهن لاء وڌيڪ تيل هڻڻ مثال طور هفتي ۾ هڪ يا ٻه ڀيرا تيل هڻڻ فائديمند ٿي سگهي ٿو. ٻئي پاسي تيل وارن کي گهٽ ڀيرا هڻڻ، هفتي ۾ هڪ ڀيرو يا مهيني ۾ هڪ ڀيرو هڻڻ به هائيڊريشن فراهم ڪري ٿو ۽ ضرورت کان وڌيڪ سڻڀ کان بچڻ لاء ڪافي ٿي سگهي ٿو. جيتوڻيڪ تيل گهٽ هڻڻ ۾ ڪي خدشا آهن پر اهو ضروري آهي ته اهم فائدن کي نظرانداز نه ڪجي ۽ مناسب طريقي سان تيل هڻجي. جي پنهنجي وارن ۾ تيل هڻڻ سان وارن کي گهم ملندي آهي، جنهن سان خشڪي ۽ اڻڀا وار ڇڻڻ روڪي سگهجي ٿو. اها گهم برقرار رکڻ سان وارن جي لچڪ به بهتر ٿي ويندي آهي ۽ وار گهاٽا ٿيندا آهن. ڪجهه تيل جيئن ناريل جو تيل ۽ ڪيسٽر آئل اينٽي فنگل ۽ اينٽي بيڪٽيريل خاصيتون رکن ٿا، جيڪي صحتمند وارن کي برقرار رکڻ ۽ وارن بابت مسئلن کي روڪڻ ۾ مدد ڪري سگهن ٿا. باقاعدگيء سان تيل هڻڻ ماحولياتي نقصان خلاف حفاظت به فراهم ڪري سگهي ٿو.